Re rata gore batho bohle ba fihlelele ke molaetša goba melaetša yeo e le gore re tla e dira ka leleme leo ba le kwešišago. Mo go Al Islah Institution lekgono ke tlo bolela mabapi le Kalima. Dikalima ka leleme la Sepedi e le dipolelo tšeo e leng gore

E re, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Ka Sepedi e hlalosa gore, Ga go yo a nago le maswanedi goba a nago le tokelo ya go rorišwa ka go khunamelwa ntle le Modimo. Gomme yo, Muhammad, khutšo ya Modimo e be le yena, ke mongwe wa baporofeta ba Modimo.

Ka la go re, Yo, Muhammad, khutšo ya Modimo e be le yena, ke mongwe wa baporofeta ba Modimo. Kalima ya boraro ya ntlha ya boraro ke kalima tamjid, ka Searabu. Ka Sepedi ke polelo ya go godiša go Mmušo wa Modimo, kgodišong ya Modimo. Yona tlhaloso ya yona e re, Dithorišo tšohle le dipoko tše sa felego re di lebiša go Modimo feela, e bile ga go yo a nago le maswanedi a go ka khunamelwa ntle le yena feela. Ga go maatla le bogolo ntle le yena, yena yo magodimong mong tšohle.

Boteng bja Modimo. Yona e re, Ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo o tee. Ga a na le go lekanywa le tšeo a di hlotšego. Go yena ke mmušo wa magodimo le dithorišo tše sa felego. O re nea bophelo, a buša, a hlola lehu. Diatla tšagwe ga di na bosodi, o na le maatla go tšohle tšeo a di dirago. Ratha ntlhaing e nngwe gape e latelago.

a fenya le go se hlankele medimo e šele e le gore e be e dira ke tatagwe e lego yena aza gomme o ile go ba kgahlanong le go obamela medimo e šele ke ge ntatagwe a mogoba ka gae a leba lefaseng le leswa le a e leng go ithuta tumelo ya modimo go botee ba modimo e lego lefaseng la kwa jerusalema

Aborahama, yena wo e bego le yena a khunamela Modimo a le noši. Wa ma kana min al mushrikin, ene yo Aborahama ga sa ka a ba gotee le bao ba ba hlankelago medimo ye šele. Kalimaratu kufr yona e balegwa ka tsela ye ka leleme la Searabu.

Yona ka leleme la Sepedi e ra gore, Modimo wa ka, Allahumma, Modimo wa ka, ruri-ruri ke hloka goba ke tsoma šireletšo yago kgahlanong le go go lekanya goba go kopanya dibopiwa tšago le wena ka maikemišetšo. Ke kgopela tebalelo go tšeo ke go fošeditšego. Ke se na tsebo go tšona. Ga ke rate go ipona ka gare ga leuba la go hloka tsebo ya taelo jago. Ke itokolla kgahlanong le medingwana e šele le go go kopanya le yona. Ke ikanne go wena feela. Ke ikana ka la gore ga go Modimo ntle le wena. Ke ikane le ka gore, Yo Muhammadu Rasulullah, khutšo ya Modimo e be le yena, Ke mongwe wa baromiwa le baporofeta ba Modimo. Go tšohle tše tša dikalima re kwele ka ga tšona, ra buša ra ba le seo se bitšwa gore ke tumelo, iman mujmal. Re na le mehuta e mebedi ya tumelo mo go rena Mamoslem. Ya mathomo ke iman mujmal.

Ke dumele go baporofeta bohle ba Gagwe, ke dumela le go Letšatši la Kahlolo le boemo, takdir, bja tše botse le tše mpe di tšwa go Yena feela. Ke dumele le tsogo ya bahu morago ga lehu. Ke tšeo be re re swaretše go tšona rena ka Islamo. Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alameen.